good evening medin ɛne first no yɛfrɛ me the great nana agrada na onyankopɔn ayɛ adom ama nnɛ awurade asesa me din Ɛno nti na nnɛ mefrɛɛ saa press conference yi. Aah Nyame wayɛ bi ama me paa. Na before sɛ mɛkasa no, mepɛsɛ meto nnwom di Nyankopɔn ayɛ. Sɛ wodɔ w'Awurade, w'akoma mu w'ade nyinaa, na sɛ wo wodɔ wo nyɔnko, sɛ wodɔ wo nua sɛ wo ho a, asaseɛ ani dane butu.

Yɛbɛkyere me kɔɔ Police National Security Office. Na deɛ nti a mefrɛɛ press conference yi, medi kan de aseda ama Tweaduampɔn Onyankopɔn. Ɔno na ɔbɔɔ soro na ɔbɔɔ asase. Onyankopɔn a ɛduru mmerɛ bi na anidasoɔ asa a, ɛduru mmerɛ bi na ɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛwu awie a, Bible se wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so no, adeɛ nyinaa di boa wɔn, na yɛ a na ɛwie wɔn yie. Sɛ nnɛ meda so mete ha, tɛkrɛma da bɔdweɛ mu, na mogya redi afurusaneɛ wɔ me mu, na yɛankan me anka awufoɔ ho, na bebrebe a mekɔɔ mu nyinaa akyi no, sɛ meda so mete ase nnɛ na tɛkrɛma da bɔdweɛ mu a, adeɛ a meka kyerɛ wɔ Wura Yesu sɛ meda no ase Esiane sɛ ɔno Nyame ɔne me adi no yie papa, ɛduru mmerɛ bi na anidasoɔ nyinaa sa. Ɛduru mmerɛ bi nnipa bebree danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Na ɛyɛ m'adwene sɛ na mapem. Na ɛyɛ m'adwene sɛ baabi a aduru no deɛ na anidasoɔ no asa. But ɔno Awurade a ɔbɔ kwan to baabi a kwan nnie, ɔno Awurade a ɔbue pono a yɛaka tom, ɔno Awurade a ɔma ne nsa so a nnipa bi ntumi nka nto fam, Na mitwaa m'ani na mehwɛɛ Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, M'abaawa, woayɛ asoɔden akyɛ nnipa bebree bi adanseɛ sɛ, Bible se nea ɛwɔ yɛn mu no, yɛkasa a, ɛyɛ a na yɛhu nea ɛwɔ yɛn mu. Berɛ a na meyɛ programs bi a ɛfrɛ no sɛ Talking Point, sɛ mehyia nnipa bi na me ne no rekasa a, wɔtie ɛnne a me ne no rekasa, na wɔtie afotuo a mede rema no a, Asɛm a ɔyɛ na nnipa bebree ka kyerɛ me ne sɛ, Nana, ɛwɔ sɛ Nyame adwuma na ɛwɔ sɛ woyɛ. Nkɔmhyɛ bebree bobaa abɔnten, asɔfoɔ bebree momaa prophecies, na ɛduru mmerɛ bi ɛyɛ me ara me kunu, ɔyɛ sɔfo a dodoɔ no ara frɛ no sɛ Pastor Eric Oduro Kranten. Ɛnam ne sɔfo panin so a ne sɔfo panin a yɛfrɛ no sɛ Pastor Joseph Kyerɛ. Mmere bi duruiɛ ma me kɔpuee sɔfopanin anim, na sɔfopanin ma mete aseɛ sɛ, Nana, adwuma a Nyankopɔn de ama wo sɛ bɛyɛ wɔ asase so ɛyɛ Nyame adwuma. Na ɛsiane sɛ na nnipa nyinaa nim sɛ meyɛ kɔmfoɔ, na magyegye abosom de agu me fie, na mete ano na matu me ho asi hɔ sɛ meyɛ kɔmfoɔ, na mayɛ akɔm adwuma over twenty years nie. Na ɔsɔfopanin no ka asɛm no a, na mahyɛ no na masere. Esiane sɛ baabi a na akɔm adwuma no de me aduru bɛ nneɛma a na akɔm mu no mayɛ no de me aduru, emu sika a menya firi akɔm mu, emu anigye a menya firi akɔm mu nti no, sɔfo panin kaa na masere. Na ɛduruu baabi ma prophecies no bobaeɛ ma sɛ yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ a, aka bɛyɛ nnawɔtwe mmienu ama yɛadi Easter. Ɛyɛ yɛ papa Francis Amoako Atta, First no asɔre a na menim no yɛ Freedom Chapel. Olimai baa abɔnten de prophecy bɛtoaa abɔnten. Wɔsagrada, Onyankopɔn se menka nkyerɛ wo sɛ mmere no aso sɛ bra bɛyɛ n'adwuma. Na bere a metee saa prophecy no, in fact, ɛpem me. Ɛmaa me kaeɛ na medaeɛ na medwen ho na mehuiɛ sɛ, no, baabi a aduru no, mmere no aso. Ɛmmra so sɛ wɔ sɛ me menya adwensakyera but na ɛyɛ den sɛ mɛfiri saa akɔm adwuma no mu ɛsiane sɛ na mayɛ akɔm adwuma no akyɛ na ɛnam akɔm no so ama akɔm no mu no magye din bebree manya sika bebree ama me agyapadeɛ bebree ama me nnipa dodoɔ ahu me ɛti na medwen hu me ho sɛ ah na saa din yi a manya yi so sɛ megyae akɔm adwuma yi de to hɔ a a na m'ani di din no a na manya no ho. Na m'ani di m'ani di nneɛma bi a ne manya akyire. But prophecy no baeɛ no, ɛbɔɔ me hu. Na metuu anamɔn kɔɔ ɛyɛ me ara me spiritual father. Me spiritual father a na wadi kan ahyɛ me nkɔm a na meyɛ m'adwene yɛ me ntanta. Na meka kyerɛɛ no sɛ, Agya, mehu no sɛ mmerɛ no aso. This is the time. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Me ba, sɛ wobɛpa wo ho akyiri na woafa Yesu deɛ a, Ɛwɔ sɛ mede wo starte wura nkyerɛkyerɛ mu. Na megye too mu ma no de me hyɛ aseɛ wɔ aberɛ a na meyɛ akoma no adwuma no mu bɛyɛ one month ni asɛm na mereka yi. Na da biara Saturday biara no na ɔde me kɔhyɛ dan bi mu na ɔkyerɛ me Nyame asɛm na ɔde me wura Bible no mu. Na adaa ɛto so mmienu no ɛyɛ Pastor Joseph Kyerɛ paa mu ka kyerɛɛ me sɛ Nana sɛ mɛgye adi sɛ woama w'akoma no Woafa Yesu deɛ a, agye wo mma wo ho kwan ma me kɔbɔ w'asu. Na me maa me ho kwan wɔ ada a ɛyɛ dwoɔda ɛna me papa bɔɔ me asu. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ asubɔ yi akyi no, nsɔhwɛ bebree bɛhyɛ aseɛ, amaneɛ bebree ɛbɛhyɛ aseɛ. Ankyɛ ɛna social media nsɛnsɛm ɛhyɛ aseɛ. Ɛsiane sɛ na ɛtwa sɛ Yesu Kristo na ɔwu ɛma yɛnya ne wuo no so mfasoɔ. But na ɛwɔ sɛ Judas yi Yesu ma. Na berɛ a me de me kra maa Yesu na me penee se yɛn nkonko bɔ m'asu, na yɛ bɔɔ m'asu wieɛ pɛ, nsɔhwɛ startee sɛ ɛreba. Ɛmaa nnamfofoɔ bi a na me nim sɛ me ne wɔn nam, wɔn danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Ɛmaa nnipa bi a na me nim sɛ m'aboa wɔn a na me hia wɔn mmoa that time no, wɔn danee wɔn akyi kyerɛɛ me. Na me di so saa kɔɔ ɛyɛ me ara me sɔfo panin hɔ, ɔse hwɛ, Onyankopɔn na ayi ne ho adi akyerɛ wo, na Onyankopɔn ma woahu sɛ nnipa ntumi mmoa wo wɔ asase so. Esiane sɛ wohwɛ nnipa a wɔaboa wɔn bebree, saa nkurɔfoɔ no ara na adane wɔn akyi akyerɛ wo. Na berɛ a mebɔɔ asu no, mebɔɔ asu Dwoɔda ne Fieda pɛpɛɛpɛ na yɛdii Easter. April yi ara mu Mebɔɔ asu Monday, prophecy no bɛtɔ abɔnten no, ne Monday na mekɔ bɔɔ asu. Mebɔɔ asu no ne Friday ɛna ɛdii Easter. Nti nnipa dodoɔ no ɔmo hu sɛ mekɔɔ Easter nyinaa no, mebɔɔ asu ansa na mekɔ. Na mebaeɛ no, mantake nneɛma serious. Medaa nneɛma a na mehu wɔ ɔmo ani so, but na memfa nyɛ adwuma. Ɛkɔsi ɛyɛ nnɛ ne naawɔtwe a mewɔ m'adwuma mu ɛna national security foɔ bɛfaa me. N'asɛm a wɔkaeɛ ne sɛ, ɛɛ, forty eight, forty nine TV stations na wɔnni license, but yɛ deɛ na yɛwɔ bi, but one year na yɛntuaeɛ. Wɔde me kɔeɛ, na berɛ a wɔde me kɔ kɔtoo, ɛɛ, cells hɔ no, ɛhɔ na mehuu sɛ berɛ a yɛde, ɛɛ, Joseph ne asuafoɔ bi a adi kan kɔtoo wɔ gya buo no mu no, Na saa berɛ na mepaw me ho akyi na mesu frɛɛ Awurade sɛ, Awurade, saa berɛ yi deɛ waba a wama pem. Enti Awurade hu me mmɔbɔ. Na sɛ wohu me mmɔbɔ na sɛ woboa me a, Awurade, sɛnea magye adi sɛ mɛdi w'akyi na mama kwan ama yɛabɔ mo asu no, w'asɛm ama mate aseɛ sɛ yɛnsɔ kanea mfa nhyɛ mpa ase, na mmom yɛde kanea no si bepɔ so ma wiase nyinaa hu sɛ Wei, ɔyɛ Onyame Ba. Awurade, sɛ wohu me mmɔbɔ na woboa me a, Paapa, mɛma me nsa so ahyɛ wo animuonyam, na mapae mu aka sɛ, Awurade, manya adwensakyera, na fa wo nsa ka w'abaawa, na efi ne nkekaawa bi a minyaa wɔ kɔm adwuma no mu no, Awurade, sɛ wotumi tutu saa nneɛma no nyinaa firi me mu a, na sɛ wo mmara no so na ɛsɛ na ɛfata sɛ Kristo, meyɛ w'adwuma, Awurade, mɛyɛ w'adwuma dodo. Na berɛ a me ne Awurade kɔɔ saa apam wei, na yɛyii me pieeɛ na yɛde me reba abɛkɔ cells, yɛde me rebɛkɔ court, na mefiri cells hɔ a yɛde me rebɛkɔ court no, mesɛ, Awurade, kyerɛ wo tumi, na sɛ court a yɛde me rekɔ yi, mepɛ sɛ mesɔ wo tumi hwɛ, na mesɔ w'anwanwadeɛ hwɛ, na me, mesɔ wo miracles hwɛ. Awurade, sɛ wotumi ma me awitness the miracle of you a, Mɛgye w'asɛm adi. Na Awurade challenge a mede rema wo nie, sɛ wotumi ma deɛ nneɛma a yɛde ato me so, eh, case a yɛde ato me so, Awurade, m'anidaso asa. Na mmom no, sɛ yɛde me kɔgyina lɔya kɛseɛ no anim, judge kɛseɛ no anim a, Awurade, me ne wo mmienu no, Mefa wo sɛ wo na woyɛ the judge panin, you are the supreme of the most high God, Awurade w'akyi ne w'anim no Nyame biaa nni hɔ, ɛnnɛ baabi a meda yi aka me nom mmienu, Awurade ma wo tumi nyɛ adwuma, sɛ yɛde me kɔgyina judge anim na sɛ judge tumi ma me faahodie na me bɛduru me fie na mankɔ afiase nnɛ da yi a me ne wo kasa Awurade na me tumi bɛduru fie na me bɛhu me mma na me bɛhu me kunu a Paapa, me so mepagya me nsa hyɛ wo din kronkron no anuonyam. Na bere a metoo saa challenge maa Nyame yi, mepue firii cells hɔ na mesi abɔnten wɔ National Head eh, cia eh, National Security Office. Ɛna mehuu mmeranteɛ mmienu sɛ mmeranteɛ mmienu bi rehwehwɛ me. Na bere a mesa mehuu saa mmeranteɛ mmienu no, na ɛyɛ yɛn ara yɛn aberanteɛ a wɔto nnwom, ɔmane, akyampɔn. Aberanteɛ a wɔbɔɔ ɛ ɛ yɛka no sɛn, Apostle Tepite kum, na saa aberanteɛ no te hɔ. Na ɔno ara ne nua Ampong a wɔbɔɔ wonya kokofuo a wonnya sereba. Na mmeranteɛ mmienu yi te hɔ. Na asɛm a Ɔmaneɛ Champong ka kyerɛɛ me sɛ, Nana, yɛne wo ako ntɔkwa bebree. Yɛne wo didii atɛm bebree, nanso Kristo a wɔfrɛɛ yɛn ne sɛ yɛmmra wo nkyɛn na yɛmmɛhyɛ wo bɔ ne yɛmma wo nkuranhyɛ sɛdeɛ me, Ɔmaneɛ Kyampɔn, wode yɛɛ me nyinaa mede akyɛ wo, na mmom Kristo sɛ ɔbɛyi wo, na sɛ ɔyi wo a, bra na bɛyɛ n'adwuma, ɛsiane sɛ mmerɛ no nie, na sɛ wogye tom wɔ w'akoma mu a, Kristo de wo bɔne bɛkyɛ wo. Na berɛ a ɔkaa saa no, ne nua Ampɔn nso de ne deɛ toaa so na wɔmaa me quotations na ɔtuu me fo. By saa berɛ no, na saa mmeranteɛ mmienu wei na wɔnim nea madwen wɔ m'akoma mu ne me tiri mu. Na Awurade Nyankopɔn pɛ na na nim deɛ madwen wɔ m'akoma mu ne me tiri mu. Na meka kyerɛɛ wɔn na mebuu nkotodwe, na mesɔɔ m'aneɛ Kyampoo nkotodwe mu. Mese berɛ a me papa a ɔwoo me yɛfrɛ no Kwadwo Ɔmane. Enti mehu no sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na asoma wo. sɛ bɛka saa asɛm wei kyerɛ me. Ka kyerɛ Onyame a ɔsomaa wo, ka kyerɛ Awurade a ɔsomaa wo, ka kyerɛ Yesu a ɔsomaa wo sɛ wo woantumi anka sɛ wone me wɔ problem na mmom rode problem no nyinaa kyɛ me na woatumi aba ha sɛ neɛ woaka no ɛno na ɛbɛba mu. Ɔse kɔ, ɔmane akyampɔn, ɔse kɔ na Onyame wayɛ awie. Hyira nka Tweaduampɔn Nyankopɔn sa bra me kokoduru court hɔ na yɛde me kɔgyina adaka mu. Kwasi Agyegyi bisaeɛ ne sɛ, ɔ me lɔya kekaa ne nsɛm na gyɛɛgye nso kekaa ne nsɛm na gyɛɛgye panin no maa ne gyɛgyemɛnte so wɔ sɛ memma nnipa biara nnyina w'akyi na memma fie biara nka sɛ yɛregye fie biara na menka sɛ yɛmfa sika biara nto wo so na mmom no adeɛ a mɛgye afiri wo hɔ yɛ wo singirikya ne wo pas wo wo wo passport a wode tu kwan. Ɛhɔ na mepagyaa m'ani hwɛɛ wiem Na meka kyerɛɛ Awurade sɛ, Awurade, bɔhyɛ a mehyɛɛ wo wɔ bere a na meda head eh, quarters hɔ, prison hɔ, cells hɔ, Awurade, woayɛ wo deɛ awie. Nea aka yɛ deɛ me nso mɛyɛ. Na bere a mepiee abɔnten, mesan me signature wieeɛ, na ɛyɛ sɛ aberanteɛ bi a wɔfrɛ no sɔfoɔ bi sɛ ɔbɔfoɔ sɛ ɔno nso madi n'atɛm, na ɛno nso wɔde me san kɔɔ national head, CID headquarters. Nanso wɔyii video kyerɛɛ me na me sɛ, Ɛyɛ nokorɛ, wɔadi m'atɛm na me nso medii ne bi. Na ɛno nso wɔsan de me kɔtoo mu. Na Nyankopɔn, ɛhɔ no nso me ne Nyame te ntam yɛ. Me sɛ, Awurade, menim deɛ wodii kan yɛ maa me. Awurade, wei nso, hu me mmɔbɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, Nyankopɔn adom nti, yɛmaa me bail, ɛyɛ aberɛ a ɛyɛ fie da no anwummerɛ. Na berɛ a fie da no anwummerɛ mebɛduruu fie no, ne kwasie da, mekɔɔ asɔre. na mikopagyaa me nsa hyɛɛ Kristo din animuonyam, na mepaa mu ka kyerɛɛ Kristo sɛ menyɛ adwuma a yɛfrɛ no sɛ akɔm adwuma biam, menyɛ adwuma a yɛfrɛ no sɛ abosom adwuma biam. Edin a yɛfrɛ me sɛ Nana Agradaa no mpo, mempɛ na mate wɔ m'asom. Na bere a miduruu asɔredan mu hɔ no, mede me Bible kɔɔ asɔredan mu hɔ. Ne nyinaa video wɔ hɔ. Mmere pa mu no, yɛbɛma obiara ahu deɛ ɛkɔɔ so wɔ Pastor Joseph Kyerɛ asɔredan mu, asɔre a yɛfrɛ no sɛ Trusted World Ministry. Deɛ nti a mefrɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛ ketewaa bi. Mempɛ sɛ video no bɛba abɔnten ansa. Deɛ Awurade ayɛ ama me, wɔfrɛ Awurade afrɛ me, wɔgye Awurade agye me, ɛho anigye ne ɛho ahoahoa a Adesoa bi a na ɛso me, edin bi a na ɛda me din so. Na Kwasieda no, me sɔfo ka kyerɛɛ me sɛ, Onyame a wɔfrɛ wo no, ɔse din a yɛamfa ama wo yɛ Vangelist Patricia Oduro Kranten. Ɛnnɛ sɛ mete ha a, Yesu agye me na wasesa me din a yɛfrɛ me Nana Agradaa na wama me din foforɔ bi a yɛfrɛ me Vangelist Patricia Oduro Kranten. Awurade asesa me din, na wama me din foforɔ bi, edin yi deɛ mente aseɛ. Ao, Onyame ayɛ bi. Enti ɛnɛ mefrɛ mo a, na mehyɛ mo bɔ sɛ, ɛnkɔba sɛ mede m'ano kɛkɛ na maka sɛ mafa Kristo ayɛ me kra ne m'agyenkwa, ɛnkɔba sɛ asɔredan mu kɛkɛ na mafa Yesu sɛ me kra ne m'agyenkwa no. Nyankopɔn ayɛ adom, na sɛ Yesu wamma a, Ɛyɛ yaw wɔ da wei anɔpa nine o'clock asɔfoɔ mpaninfoɔ bɛdi m'akyi na yɛakɔ m'abosomfie hɔ na wɔn agyina mu ama Nyame atumi ayɛ adwuma na wɔn ayi abosom no nyinaa aba abɛgu abɔnten na ama Nyankopɔn adom ɛne ne nsusuiɛ ɛne n'animonyam atumi ada adi. Ɛno nti na mefrɛɛ mo, na mewie nso a na meresan nso ada nnipa bebree asɔfoɔ a ɛbɔɔ mpaeɛ maa me, nnipa bi a wɔgyinaa mu maa me wɔ berɛ a Bible ma yɛte aseɛ sɛ na ɛtwa sɛ biribi si, na mmom no na wɔse yɛnyɛ Judas. Enti deɛ ɛkɔɔ so wɔ abɔnten, deɛ nnipa ka faa me ho nyinaa no, momma yɛmmom na yɛmfa aseda mma Yesu Kristo, ɛsiane sɛ ɔno pɛ, ne pɛ na ɛbɛyɛ hɔ, ɛnyɛ deɛ nnipa pɛ. Na mmom momma yɛnyɛ ahwɛyie na wɔanyɛ Judas amma obi hyɛberɛ. Ɛsiane sɛ Bible sɛ hwinti nnua no deɛ ɛbɛba, na mmom hwɛ yie na annam wo so, na deɛ ɛnam ne so a ɛbɛba no ɔnnue. Enti onua adɔfoɔ, ɛnnɛ wohuu me a, ɛyɛ Vangelist Patricia, Vangelist Patricia Oduro Kranten. a Awurade asesa me din. Meda Ɔsɔfo Maame Peg Donkor meda no ase bebree sɛ ne mpaebɔ mu, ne biribiara mu, n'akɔnkyen mu na ɔde agyina m'akyi ama nnɛ mabehu me kunu ne me mma. Mesan nso da yɛ me ara me lawyers akɛse a wɔgyina m'akyi, Nyankopɔn nhyira wɔn bebree. Mesan nso da yɛ me ara me sɔfo panin, Pastor Joseph Kyerɛ. Wɔne ne ne wife Mama Abigail, ɛyɛ Trusted Well Ministries foɔ mpaninfoɔ ne adɔfoɔ a wɔn kɔ da nwuram su gu Kristo so sɛ wɔn hu ɛyɛ me me mmɔbɔ. Me san nso da yɛ me ara me kunu Pastor Eric Oduro Kranten ateetee a wafa mu mpo a yɛ di no sɛ sɔfoɔ a ɔwale kɔnfoɔ na nnɛ Nyankopɔn adom Nyankopɔn sɛnkyerɛnne ada adi na nnɛ me ba bɛtae me kunu akyi na watumi ama ne Nyankopɔn adwuma no a ɔfrɛɛ no no atumi adi mu. Aman Krado, meda no ase bebree, aburokyire na ɔwɔ, wo mpaeɛ, the first day a me ne Aman Krado kasaeɛ, ɔse, Nana, deɛ nti a mabɛn wo ne sɛ, ada a mɛsɔre a mɛte sɛ Nana Agradaa afa Bible, ɛnɛ Aman, wo dreams are coming true, Ɔsɔfo Maame Peb Donkor, wo dreams are coming true. Meda obiara ase, Awurade ayɛ bi. Meda obi biara ase, mo a mo gyina maa me, adɔfoɔ, obi biara, mpaninfoɔ bebree, Onyankopɔn nhyira mo nyinaa, me workers, nnipa, wɔn a wɔn anyi me ama, ɛsiane sɛ yɛ sɛ ɔsono tɔ fam a obiara ka nea ɔpɛ, but ne nyinaa mu no, ɛyɛ Awurade na ɛmaa ho kwan, Bible se sɛ ɔno amma ho kwan a, onipa biara nni tumi wɔ ne mma so, enti adeɛ biara ɛbɛsi wɔ abrabɔ mu biara no, Me me gyidi a menim wɔ Kristo mu sɛ ɛyɛ Awurade na ama ho kwan. Meda obi biara ase, Kɔnkɔnsa Empire foɔ, me nua bɛɛma Bijay, me nua bɛɛma Prince, Aman Krado, Ɔsɔfo Maame Pep Donkor, me ara me workers, me manager Enoch, mo nyinaa, me nua bɛɛma Peter, Onyame nhyira wo baabi a wɔ wate, Peter Anokye,

Wonhyɛɛ da sɛ wopɛ sɛ wode Bible no to bodua no so nti na ebia woyɛ saa. Mepakyɛw, sɛ mede Bible bɛto bodua no so a, ɛwɔ deɛn nti na nka me m'adwene mu no mɛyɛ saa? Mepakyɛw mebisa wo, ɛwɔ deɛn, ɛdeɛn nti na me mɛtumi aka sɛ mede Bible rekɔto podua so. Esiane sɛ nnipa a ɛhyɛ me nyinaa di adanseɛ sɛ bere a na mewɔ wiase koraa na menhuu Kristo no, bere a na mete sum no mu a na menhuu kanea no, saa bere mpo no, na mekasa tia atoro adiyifoɔ a wɔyi so abosom ne nneɛma a ɛnsɛ mfata Enti ɛnyɛ nnɛ a Kristo afrɛ me. Awurade afrɛ me sɛ mmere pa mu no memmra na memmɛka n'asɛm. Ná efi ne nkekaawa, ntomago fi, ntoma tuntum bi a wɔde akyekyere me no. Awurade, wɔasesa afiri me ho. Sɛ kaa sɛ mede Bible rebɛhyɛ abosom ase a, ka yɛnim sɛ abosomfie deɛ anka sika wɔ hɔ paa. Because ɔsɔfoɔ biara a ɔbɛkɔtu aduro de abɛyɛ Nyame adwuma biara no, na ɔpɛ sɛ ɔnya ne ho, na ɔpɛ sɛ ɔyɛ yie. But ɛnnɛ. Mafa Yesu sɛ me kra ne m'agyenkwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me kra, daakye mewu a, me kra no bɛnya nkwagyeɛ. Ɛnyɛ ahonyadeɛ nti na mefaa Yesu na makɔfa bosom de abɛto Bible so. Ebi nsi da, na ebi nso so nsi da wɔ Yesu din mu.

Ebi nsi da, ebi nsi da wɔma no ma mu o. Mese ɔsɛefoɔ yi, susu ma w'ani nye me ho o. Wɔ Awurade din mu, mehye ase a mɛsɔre. Mete sum mu a ɔno ne me hann a.

sɛ ɔdebɔeɛni bɛsakyera n'adwene. Bible sɛ ɔsoro nyinaa kasa. Na nea asi wɔ ha yi, saa adeɛ yi ɛhyɛ aseɛ ɛnyɛ nnɛ. Sɛ motie abɔnten a, binom tumi di mo atɛm ara sɛ ɔsɔfoɔ na adɛn na akɔware ɔkɔmfoɔ. Ɛɛm sɛ ɔkɔmfoɔ nkyerɛ sɛ ɔnyɛ nipa. Nnipa nom sei na Nyame hia wɔn. Enti sɛ wo sacrifice wo honam yi mu deɛ a na ɛsɛ wo sacrifice wɔ biribiara mu. Ɔyɛ me yere. Mentumi nka sɛ Nyame afrɛ me a ɛno nti megyaa no na makɔware ɔbaa foforɔ. Nyɛ saa na yɛn kyerɛkyerɛ no kyerɛ yɛn. Mfeɛ nnum ni, five good years, ɛna yɛde tu sii hɔ, me ne me sɔfo panin ne ne yere. Na obi biara nnim. Enti deɛ ɛrekɔ so no na adeɛ yi deɛ yɛnim. Na onipa mfiri ne pɛ mu nsɔre sɛ wasakyera gye sɛ Nyame ka ho. Sɛ Nyame amfa ne nsa anka wo a ɛbɛyɛ den. Gye w'ani baa ho so. Sɛdeɛ ɔbaa desɛefoɔ no gyee n'agya agyapadeɛ na wɔkɔtenaa baabi na wɔsɛe no wieeɛ no, Bible kyerɛ sɛ n'ani baa ne ho so. Berɛ a n'ani baa ne ho so, ansa na woresan akɔ n'agya nkyɛn, enti ɛwɔ sɛ me wife no ani ba ne ho so. Enti deɛ ɔreyɛ no nyinaa na yɛ so, yɛde mpaebɔ na yɛgyaeɛ no kɔ a, but I thank God today, wife no aged years. Enti deɛ ɛsi yɛ nyinaa no, na mmerɛ no na ayɛ dɛn? Awie duro. Enti nnɛ, ɛyɛ aseda kɛseɛ na mede ma Tweedi Ampɔnyankopɔn, me sɔfo panin, Pas, Bishop Joseph Kyerɛ, ɔne ne yere Abigail, Apostle Kyerɛ. Mede Nyame da wɔn ase bebree wɔ ntɛmmuasoɔ ne sacrifice. Nsɛm bebree na ɛsiiɛ, nanso ɛno deɛ mɛma ɔno ankasa akasa. Ɛsiane sɛ nnipa rejectee no ne sɔfodie mu, sɛ ɔsɔfoɔ deɛ ɛyɛ dɛn na wode wo ho bɛbɔ ɔkɔmfoɔ? Nanso no wannyina, wampa aba, ogyinae wɔ m'afa mu ne me yere. Ɔde no hyɛɛ aseɛ nkyerɛkyerɛ, ankyɛ ara na all these issues no pop up, by today I thank God. Meda Ghanafoɔ nyinaa ase, adɔfoɔ a mode mo mpaebɔ taa yɛn akyi. Yɛda obi biara ase, nea yɛka ne sɛ yɛn nyinaa yɛmfa ɔdɔ, ahan, na yɛmfa gyidie mapa nsɔpɔto maame yi. Na adeɛ baako a mpɛ sɛ mekerɛ wɔ wiem ɛnnɛ, ma obi nyɛ n'adwene dabiara da sɛ adwuma a Nyame afrɛ yɛn wɔ mu no, yɛde biribi na ɛba bɛyɛ. Yɛtee saa asɛm no, ɛnyɛ nnɛ, but I always say this, obi ntumi nsi Nyame adwuma ho kwan da. Na ma obi nso nkɔgyina baabi nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsɔre na wabɛdiscriminate deɛ Nyame ahyehyɛ. Ɛkɔba no saa, Nyame ne ɔde biribi asi. We are coming out with a good doctrine. Doctrine a wote a ɛse sɛ nnipa suban. Mmerɛ a Yesu frɛɛ N'asuafoɔ no, Ɔkyɛɛ wɔn mmienu mmienu na Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monkɔ wiase mfa m'asɛm no nkɔ. Na mokɔ a, nea ɔbɛgye asɛm no adi no, mommɔ no asu nhyɛ Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Ɛno ne asɛm a ɛkura yɛn. Yɛyɛ adwumayɛfoɔ. Yɛyɛ adansifoɔ. Nti Paul kaeɛ. Ɔse. Nyankopɔn Wura Yesu ato fapem no ama yɛn. Wafrɛ yɛn sɛ yɛn anansifoɔ, we're the representative on this earth. Yɛyɛ adansifoɔ ma Awurade. Yɛn adansifoɔ ne sɛ yɛbɛtwe akra, wɔn a wɔayera, wɔn a mpɔkyerɛ da wɔn so, wɔn a wɔhunu amane no, yɛde asɛm no bɛma wɔn na wɔatwe wɔn ho afiri wɔn bɔne ho. Ɛno ne the motive a yɛde bɛyɛ Nyame adwuma. Biribi biara nni hɔ biom. Yes, enti momfa mpaebɔ ntaa yɛn akyi, na monsrɛ Twadiampɔ Onyankopɔn nyansa ne nimdeɛ ne nteaseɛ mma yɛn, na adwuma no a yɛreba abɛyɛ no, yɛmfa big revival a ebinom hyɛɛ aseɛ de revival na ɛmaa Christianity tumi gyinaa hɔ. Yɛnim sɛ Christianity, yɛwɔ challenges bebree wɔ mu, nanso no momfa mpaebɔ ntaa yɛn akyi. Nkwagyeɛ nti na Owura Yesu bɛwu gye yɛn. Ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ nnipadua yɛ hu, nkwagyeɛ, nkwagyeɛ ho asɛm na yɛde nam. Nyame nhyira obi biaa mekyia Ghana man nyinaa. Pacho ma me nka ho a ayɛ obi pacho firi so kɔyi wei nsɛm firi so. Me pacho biribi ketewa bi a mɛka atoa so ɛyɛ. Adesrɛdeɛ na mede srɛ onipa biara a berɛ a na mewɔ wiase, mebue m'ano kasa tiaa no. Menim sɛ Yesu agye me, na Yesu de me bɔne akyɛ me. Nti mesan srɛ obi biara a berɛ a na mewɔ wiase na mewɔ akɔm mu nneɛma bi a ɛma mekasa tia nipa biara, obi biara a makasa tia no wɔ berɛ a na mewɔ wiase no, ɔnhu me mmɔbɔ. na ɔmfa nkyɛ me, esiane sɛ saa berɛ no na m'ani afira, na ɛnnɛ Yesu, wabue m'ani. Enti ɛnnɛ mesrɛ mo, asɔfoɔ mpanimfoɔ a mekasa tia mo wɔ aberɛ a na mewɔ wiase, me nua Ɔmane Acheampong, ada a wobaeɛ, mebu nkotodwe sɔ wo kotodwe, mesrɛ wo, me papa wɔpam boɔ, ɛnam ntɔkwa ne nneɛma so, mekasa tia wo, yɛ papa wɔduro mo, Asɔfoɔ mpaninfoɔ bebree a makasa tia mo no, mesrɛ mo sɛ monhu me mmɔbɔ na momfa me bɔne nkyɛ me, na megye di yie sɛ mode me bɔne nso bɛkyɛ me. Ɛyɛ yɛn nua no mu bi a mekaa asɛm bi a ɛnni mu totoo mo so. Mesrɛ mo sɛ monhu me mmɔbɔ na momfa me bɔne nkyɛ me. Ɔsɔfo Maame Pep Donkor, fa me bɔne kyɛ me. Yɛ Papa Ɔpamboɔ, yɛ Papa Oduro nom. Wɔn a menkae mpo no, sɛ wokae sɛ mafom wo pɛn a, mesrɛ wo sɛ ɛnnɛ a Yesu agye me yi, hu me mmɔbɔ Na fa me bɔne kyɛ me wɔ bɔne biaa mayɛ mu biaa no mo fa me bɔne nkyɛ me wɔ yesu din mu.